L-ewwel nett huwa tassew għalija unur u privileġġ li intkom tkunu hawn biex propju niċċelebraw dil-lingwa Ta' ġid kbir għana rrid ngħid, imma qed nibża' issa wara li smajt dal-input min-naħa taż-Żejtuni li ngħid xi kelma il-forma ma tkunx sew. Imma din il-lingwa rikka, issa ġiet bit-Taljan aħjar, dil-lingwa mill-isbaħ tagħna. Imma wkoll naħseb illum qed niċċelebraw dan immarkatu Matilde kif bdejna. Iċ-ċelebrazzjoni ta' sinerġija bejn l-għaqdiet tal-Malti biex l-input ikun ferm b'saħħtu u b'vuċi ħafna akbar u għalija llum ukoll hija ċelebrazzjoni kbira il-fatt li naqdu l-forzi tagħna ħalli nippreżentaw xi ħaġa aktar b'saħkitha. U dan huwa allura jiena narah awgurju importanti wkoll għax-xogħol li rridu nkomplu nagħmlu. Jien niġi, jiena niġi ftit f'dilemmiet, nistqarr, fejn għandna sitwazzjonijiet fejn naħseb li rridu nagħmlu ħafna iktar viżibbli l-ħtieġa li l-Malti jagħtina identità tassew, imma mhux biss li dik l-identità li mhux għax qed titkellem il-Malti allura tgħid qiegħda Malti, imma dik l-identità ta' min aħna, ta' l-identità ta' xi storja kbira kellu dan il-pajjiż, li storikament tassew kien għaġna f'salib it-toroq ta' tant ta' tant ċivilità, ċivilizzazzjonijiet u tant kulturi. Għaliex il-proprju l-Malti għandu wisq għaġniet ġo fih u naħseb li din l-identità unika ta' dan il-pajjiż żgħir imma tant huwa għani f'din il-lingwa tiegħu Naħseb li mhux kulħadd qed jifhem kemm hija kemm trid tkun trid tkun imħaddna u kollha kemm aħna nagħmlu ħilitna biex tkun viżibbli. Xi sentejn ilu kien ġie jarani r-Rettur tal-Università ta' Bremen ġewwa l-Ġermanja fejn daw ftit tas-snin ilu xi madwar għaxar snin ilu kien hemm din il-kurżità, ngħidulha kurżità, li bdiet proprju fuq il-Malti. u li waqqfu dan iċ-Ċentru għall-Istudju tal-Malti, ċentru akkademiku u llum jgħidu li hemm madwar 300 akkademiku madwar id-dinja li qegħdin proprju jistudjaw il-Malti, jistudjaw il-Malti biex biex mhux biex jitkellmuh imma biex janalizzaw dan il-Malti f'daċ-ċen fiċ-ċentru ta' dan il-baħar pro proprjament kif ġie flimkien. U allura jiena din meta niftakar fiha u u nirrealizza jew inkella nkun preżenti għal ċertu sitwazzjonijiet fejn inħoss li m'aħniex forsi qed nagħtu dak il-preġju jew inkella dak l-għarfien mistħoqq lil dil-lingwa tant tant sabiħa tagħna. Ngħid imma kif nies barranin, nies li huma tarġa mhumiex tal-Mediterran, jiġifieri mhux fl-Ewropa bħalna imma ġejjin minn partijiet differenti ta' dan ir-reġjun, interessaw tant ruħhom f'dak li fil-lingwa tagħna u għandna Maltin li mhumiex qed japprezzawha biżżejjed. Jien m'għandi xejn kontra il-bilingwiżmu, bla dubju, għaliex meta mmorru anke fl-iskejjel, sal-lum stess, insibu li Alla ħares ma kellniex għarfien tajjeb tal-lingwa Ingliża. Illum it-taħlit huwa reali f'pajjiżna. L-iskejjel tagħna Imħalltin, morna llum San Ġiljan kombinazzjoni, u l-headmistress qed tgħidilna, l-kap tal-iskola, li hemm madwar għoxrin nazzjonalità differenti. u b'xi mod il-lingwa Ingliża tat mill-ewwel aċċess biex tal-anqas jiddjalogaw u jinterektjaw. Però, ukoll, imma, il-lingwa Maltija qed tiġi mgħallma u meta ġejna biex inkantaw l-innu nazzjonali tagħna li jiena għandi naqra Soft spot fuqha din ta' kemm aħna inkantawh l-innu nazzjonali. Ħa ngħidha kif inħossha. Ma niflaħiex li nara kultant swali sħaħ fl-iskejjel tagħna ma jkantawx jew inkella immur insegwi xi logħba F'xi logħba futbol u anka logħba rugby spiċċajt insegwi jiena u biex nagħti l-appoġġ għax jiena mbagħad fejn issibni hemm xi kawża malajr nagħmilhom kawżi l-affarijiet biex jiena nagħmel il-kuraġġ ħalli dan. Issib li nofsu ż-żgħana jew ikunu iktar minn nofsu ż-żgħana imma ftit ftit nies barra minn pajjiżhom Trid toħroġ qalbhom u ruħhom ikantaw l-innu tagħhom u mbagħad aħna lqas il-lissnu kelma. U allura nitgħaxxaq meta anka mmur fi skejjel fejn hemm taħlita sħiħa ta' nazzjonalitajiet imma t-tfal xorta waħda qed ikunu mgħallma biex ikantaw l-innu Malti. Qed niftakar f'dik l-iskola ta' dan l-aħħar fejn prattikament m'hemmx Maltin. Skola lanqas kont naf li kienet li teżisti, hija an international school, u li t-tfal laqgħuna proprju, tfal żgħar, laqgħuna bl-innu Malti. L-innu Malti kkantat. U din tgħiduli qed norbotha bl-aktar mod sħiħ mal-issue tal-lingwa tagħna, tal-viżibilità tal-lingwa tagħna, tal-għożża li għandu jkollna, ta' l-identità fl-aħħar mill-aħħar tagħna. U jiena naħseb li filwaqt li qed isir ħafna xogħol minn l-għaqdiet diversi li għandna f'Malta, naħseb li jrid ikun hemm issa aktar sinerġija forsi f'kampanji partikulari biex inħeġġu l-għarfien tal-lingwa tagħna, s-sabiħ tagħha, is-sens ta' identità li tagħtina, il-profondità li tagħtina biex turina aħna min aħna. Jien ma niddejaq xejn jekk hemm faċilitajiet fi ħdan il-Presidenza, jekk hemm xi tip ta' sapport li taħsbu. Għamiltli sejħa inti Doctor Mifsud. Li taħsbu li jiena nista' nagħti daqqa t'id fihom biex inkabbru l-għarfien ħalli jkun hemm aktar tgawdija ta' din il-lingwa għażiża tagħna, qed niddejjaq ngħidilha materna, lingwa materna jien għax tinstama' Taljanizzata wisq f'widnejja, ta' din il-lingwa mill-isbaħ tagħna jiena disposta bħal dejjem biex nagħti d-daqqa t'id tiegħi. Grazzi.